Ngat ma tye ka telo Uganda ngat ma ocako telo Uganda i 1986 pud tye ka telo ni watin wadiki ma bene atye ki bik ni obitelo pi mwaka pyera ngwen dano ma otelo Uganda for 38 years dong tye ka timo approaching 40 years of his rule his family rule i Uganda dane pe okwano Danne pe okwano loyo wun, wun lutino acoli ma wujenye ki level kwan. Lewic me namba acel dong ennu. Lewic me namba acel ni kony pa awake ki kwanne ni peke. Ma bene tinda amito ni enoni pe dong pe, pe wa itiyo kwede macalo excuse. Wan lukin gang, wan lute dero pe wabitiyo ki lok eni macalo excuse. Ento wabitiyo ki lok eni macalo caden makwo. ma waneno ni cakke 1986 to date ni Acholi jenye ki level kwan keken. Idero jenye ki level kwan ento kwanne ni pe tye ka konyo kakane. Dong konye ngo? Uwac bot lukwan Tek ka ngat mo obino cako jenye i bar, obino cako jenye ka ka mato kongo, ngat obino cako jenye i, i, i, i, i gang lega, ka ngat mo obino cako jenye i nyom, obino cako jenye i pati mo keken, i yub mo keken, ka gure mo keken ma kaka tye iye. Kit ajwi gimaro bino gicako loko leb mono mo me buro dano tye mono. Leb mono ni pe tye ka konyo kaka. Wuwac itgi ni, lewic i wii ki kwanni ni weng, nicakke 1986 to date, Kwanne ni otimo ngo ka acholi? Jo ma wun wuyeto gini pe gukwano ni at least gitye ka pushing pi gino mo maber pi kaka. Jo ma wun wuyeto gini pe gukwano ni at least gingene ni gukwero tam pa laneko. Jo ma wun wuyeto gini pe gukwano at least gitye ka cwalo kaka kaka mo Ineno, pien pe giye ni kinywako kaka ka pud gikwo. Now, in ki kwanni ni lewic omyero omaki. President Museveni onyo, onyo abiro. President Yoweri Museveni Kaguta ma en aye abiro la wiye otal, langa bor bor ni awiye liyo. Pe okwano loyo Mao. Museveni pe okwano loyo Mao. Pe okwano loyo lar otunu the ambassador me UN pe okwano loyo okumu Reagan abiro pe okwano loyo Mike Ocula abiro pe okwano ah, pe okwano loyo Ogenga Latigo abiro pe okwano loyo ah, Professor Ogenga abiro pe okwano loyo lutino aculi ma megwa ineno ma wan otye kedgi-ni lukwan ma megwa-ni gujuk ngalo ngat ma olewijo myero omakgi pien in iwaco ni ikwano, ci ka dong in ikwano pingo kony acol oloyi? Ter kwani-ni ka mapat pe ibino ajenya kwede botwa. Wan iketwu weng watye mon na joni, wan iketwu weng komedi watye mon na Nyankole, wan iketwu weng komedi watye mon pa Baima. Man aye lok ma tye, ma omyero kiwacce i wiwu tala. Wupenygi. Ngat obino ka wakke ki kwan, akwana ma dawe, penye ya, kadi in itye wa, kadi itye i caro, kadi itye i taun, kadi itye i municipal ka mo, onyo itye i citi ka mo. Tika ngat mo obino cako rare ki jenye i caa me gure pa dano, kacokke, nyom, pati otimo ngo, gang myel ki ngo. Ngat ocako bino ka jenye ki kwanne, penye, waco ni, gin wac iri wa ibedo kwene? Ibedo kwene nicaka i 1986 ma pe ikonyo Acholi ki kwanni ni lukwan odoko mon pa Nyankole, mon pa Bayima, mon pa Tutsi, lukwan. Kuman ba?